Aberɛ a nnɔnso abɔ memene da biara. Enti gye akwanya na tena ase na yɛntwetwe nkɔmmɔ na yɛhu nea ɛbɛyɛ a ɛne kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya apɔmuden. Wɔ Gogi TV Africa so. Gogi TV Africa, on the go! Are you in need of media service such as live streaming?

Koki TV on the go. Koki TV on the go. Prɛmo ato apa ho sima no aduasa. Ahwɛfoɔ ma mo nyinaa mo aha ma kɔ aba ɛbɛ Koki TV Africa so. Ɛnɛ ɛyɛ Fiada, Ɔgyefoɔ bosome no, ɛda ɛtɔ so dunwɔtwe. Na ɛnɛ nsɛm kakra a me nsa aka na maboaboa ano a mede bɛso mo sɛ ɛnɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛbɔ. Na kaseɛbɔ yi ɛyɛ nsɛm bi a ɛredi mu akotene. Abaayaa bi akɔwia akora wɔ apueeɛ mantam mu a ɛno ho nsɛnsɛm bi aba. Ɔhyɛnkani bi nso a ɔwɔ Nkran mantam mu akɔfa ne ba abaayaa a ɛno nso so yɛde ho nsɛm bɛbrɛ mo. Temammufoɔ a wɔwɔ koro no mu nso so resu sɛ wɔn akwan nyɛ nti aban no nyɛ wɔn mmoa. Wei ne nsɛm ahodoɔ bi na makeka abom a mede bɛso mo sɛ ɛnnɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛbɔ. Na mekae wo sɛ kaseɛbɔ yi, adwumakuo bi na asɔ m'asene a metumi de brɛ wo. Heritage Media. Sɛ wodi dwumadie na wopɛ mfonin papa pa anaasɛ videos papa pa ara deɛ, Heritage Media aba sɛ ɛbɛso mo som pa. Sɛ woyɛ woyɛ business bi na wopɛ sɛ wo brande no na wo manage, wopɛ flyers, logos, biribi a ɛfa media works ho biara deɛ, kɔte Heritage Media na menim deɛ wopɛ. New Orleans Music and Talent School nso so asɔ yɛn asene na yɛatumi de kaseɛbɔ yi brɛ wo. Biribi a ɛfa nnwomtoɔ biara ho deɛ, New Orleans Music and Talent School aba sɛ bɛhyɛ wo na yɛaboa ama adaeɛso no aba mu. Wopɛ sɛ wosua musical instruments sɛ ɛyɛ saxophone, piano, guitar, biribiara a wopɛ sɛ wosua biara no, New Orleans Music and Talent School na ɛyɛ beae papa a ɛwɔ sɛ wokɔ na akɔgye nkyerɛkyerɛ ne nteteɛ pa. Wei mo ne adwumakuo a wɔasɔ m'asene na metumi de kaseɛbɔ yi brɛ wo, Kronom Topie Hospital, Cement mu na adwumakuo mmienu yi nyinaa butuo. Wopɛ sɛ wofrɛ wɔn nso so a, wobɛtumi afrɛ wɔn wɔ ahomatrofoɔ yi so, Zero two four six five zero one nine four six na kyerɛ sɛ wo ne wɔn adi nkɔmmɔ. Me din ara ne Adwoakya Oyiakwan. Meretwa me ho aba, meba a mede ntrɛmu no ɛba abɛsom mo.
Koki TV on the go. Ma mo nyinaa moakɔ aba bio. Yɛnhwɛ nsɛm no nkyerɛmu. Sɛ merehyɛ aseɛ wɔ Kasebo no mu a, na yɛrekɔ apueeɛ mantam mu, kuro bi a wɔfrɛ no sɛ Akyembodua a ɛbɛn Akwatia. Ɛhɔ na abaayewa bi a wadi mfinhyia no aduasa mmiɛnsa a ne din de Priscilla Owusu a wakɔwia akwadaa a ɔno no wadi abosome mmiɛnsa a seesei a me ne mo rekasa yi deɛ Ghana apolisifoɔ nsa aka no a wɔama no mfeɛ nson sɛ wɔmfa nkɔtwere aban kukuo mu na ɔnsom yɛn man yi som deɛ ɛmu ɔden na ɔmfa ntu ne ho fo. Meetoa so wɔ nsɛm no mu. Yɛkɔɔ Accra mantam mu, kuro bi a yɛfrɛ no Pick Farm. Ɛhɔ na ɔhyɛnkani bi a ɔno nso adi mfinhyia no aduonum, aduonum mmienu, ɔno nso so akɔfa ne ba baa a ɔno nso so adi mfinhyia no du, du nan, a seesei ɔno nso me ne wo kasa yi Ghana apolisifoɔ aka ɔno nso so a seesei no wɔn ama no mfi, mfie du num sɛ ɔno nso so ɛfa nkɔtwere aban kukum na ɔfa nkɔsom ɛsom a ɛmu ɔden na ɔno nso so ɔmfa ntu ne ho fo. Ɛnrada, Bogi TV Africa adwumayɛfoɔ nso so Heritage Media da roma wɔn sɔeasene ma ɛma yɛkɔ mmɔntene so kɔhwehwɛ nsɛm bi a ɛrekɔ so, na saa dwumadie yi mu na yɛkɔpie Asanteman mu Kumase kuro bi a yɛfrɛ no sɛ Kronom Cement mu, na ɛhɔ na temamufoɔ a wɔwɔ hɔnom de to yɛn anim sɛ wɔn akwan nyɛ koraa nti no wɔsrɛ aban ne mpanimfoɔ sɛ wɔmmɛyɛ wɔn mmoa na wɔmmɛyɛ wɔn kwan yi mma wɔn. Nnansa na no ahwɛfo mmea kɔhwɛ nsɛm bi a ɛkɔɔ so bere a dwumadie yi ɛkɔɔ so wɔ dwumadie yi mu. Na kyerɛ sɛ ɛkwan yi mohwɛ a ɛnyɛ koraa, mohwɛ sɛdeɛ kaa yi si bi ɛrehinhim no a ɛyɛ awerɛhosɛm paa ɛne gutters no a ɛdadeda ho no ɛnyɛ asɛm ketewa, nneɛma a ɛgu kaa yi so obi bɛtumi ayi atom anaasɛ kaa yi ankasa koraa mpo ɛbɛtumi akɔtɔ gutter yi mu a ɛno nso so no ɛbɛtumi ayɛ ahometesɛm yie paa Wɔ ahohia mfuturo yi a ɛnyɛ asɛm ketewa. Nkurɔfoɔ pii no ara na ɛtontɔn nneɛma wɔ saa kwan yi ho, na kyerɛ sɛ, ɛno nso so, mfuturo yi yɛ adeɛ a ɛha wɔn yie pa ara. Na Gogi TV Africa yɛ yɛne adetɔnfoɔ no bi dii nkɔmmɔ ne adɔbafoɔ no a wɔfa saa kwan yi so. Yɛne ebinom dii nkɔmmɔ ma wɔn nso so, nsɛm a ɛha wɔn no, wɔde kakra too yɛn anim.
Sɛ ɛba sɛ ɛyi nsuo koraa tɔ a, Aha sei, ha kakra, bepɔ yi so ha, kaa no ntumi nkɔ. So ho, hwɛ amena a ɛdeda hɔ nom, kaa no ntumi nkɔ. Na ha yɛ torotorotoro, nti kwan no deɛ, aban mmɔ mmɔden ara sɛ semɛnti mu kwan, kronom semɛnti mu kwan, wɔba abɛyɛ ama ɛfiri sɛ, sɛ go slow si a, Fi so ka ne tɛmɛlɛ ka ne yi nyinaa tumi fa ha so ɔho ɛtumi fa kwan no deɛ nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ɛfiri ɛkɔka amango ase o sɛ hehe ɛhɔ nyinaa tutu ɛtutu koraa kyɛ sɛ kaa ntumi mfa so so ɔho nti ɛsra aban paa wɔmɛyɛ ma yɛn wɔmɛyɛ ma na kwan akyɛ Wɔmmɛyɛ ma yɛn. Ɛsrɛ no, mo mmɔden a mmɛyɛ ma yɛn. Ɛdaase paa.
Ɔkwan wei deɛ ɛɛ most most especially sɛ nsuo tɔ a ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi de kaa fa ɛɛ ɛkwan wei so akɔ fie nsuo ntɔ koraa na ɛnyɛ easy saa ɛɛ nti kwan no deɛ ɛnyɛ koraa. Ɛdaase paa. Ahwɛfoɔ, ha ayɛ kronom cement mu, na sɛdeɛ mo ara mohu no, pipe yi, nsuo a ɛfiri Barekɛse, baabi a Kumase, yɛnya yɛn nsuo firi no, aha na ɛnam. a ɛno nso so ɛtumi de kɔ mmeammea bebree a yɛn nso yɛtumi nya nsuo wɔ yɛn fie fie mu yɛn afie mu na wohwɛ sɛ deɛ pipe yi tebea wɔ mu a ɛnyɛ ne kwan so no no ɛwɔ sɛ nka aban atumi ayɛ biribi de akata so kama kama kama efisɛ sisi a wohwɛ mo bɛyɛ egu so yɛ a biribi betumi abom apae no a ɛno no sɛ saa no si a ɛbɛyɛ awerɛhosɛm paa hwɛ a de hɔ akuma sɛ yɛnya nsuo nom efisɛ pipe yi yɛ pipe kɛseɛ paa wɔ Asanteman mu. Enti temanmufoɔ nyinaa de reto aban anim sɛ wɔmmɛyɛ biribi mfa ho, ɛfiri sɛ tebea a ɛwɔ mu no deɛ, ɛnyɛ koraa, ɛnyɛ. Aane, na kyerɛ sɛ ahwɛfoɔ, ɛnyɛ asɛm ketewa, tebea, asukuufoɔ. Asukuufoɔ ɛnam hɔ no, kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ne ne kwan so no no, ɛwɔ sɛ aban ti yɛ biribi fa ho, ɛfiri sɛ ɔmo nka ebinom mpo bɛtumi akɔtɔ mu akɔtɔ mu ama ɛno nso so de asɛm kɛseɛ abrɛ ɔman yi, enti yɛsrɛ aban no ne mpanyinfoɔ nyinaa sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nyɛ ho biribi mma yɛn.
TV on the go. Koki TV on the go. Yo, ahwɛfoɔ na kyerɛ sɛ ɛnora aprɔba kyerɛ sɛ adwuma adwuma a yɛkɔdi yɛ no deɛ epie firi mu baeɛ no kɔnom cement mu na yɛkɔ pie yɛ a kyerɛ sɛ yɛawerɛhosɛm paa wokɔ hɔnom a ɔma kwan ɛne Ga eh Ga Kumase baabi a yɛnya yɛn nsuo firi, Barekɛse, saa pipe yi, ɛhɔ na ɛfiri ba. Na wohwɛ tebea a pipe yi wɔ mu a, ɛnyɛ koraa. Kaa bi koraa mpo ɛbɛtumi amu na akoto ma ɛno no sɛ pipe yi pae a, ɛbɛyɛ awerɛhosɛm. Anhwɛ a Kumase, bɛyɛ bosome mmiɛnsa koraa mpo, yɛnnya nsuo mfa nyɛ adeɛ wɔ yɛn afiafie mu. Enti na kyerɛ sɛ yɛde reto aban ne mpanimfoɔ anim sɛ wɔmma yɛ biribi mfa pipe yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara nso bɛtumi akɔ bɔkɔɔ. Wei ne nsɛm ahodoɔ bi a ɛnnɛ metumi keka bɔɔ mu, menyaeɛ a mebɔɔ no tɔfam de bɛsom mo sɛ ɛnnɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛbɔ dwumadie adwumakuo bi na aso masena a metumi de brɛɛ wo, New Orleans Music and Talent School na Heritage Media, wɔn na wɔsɔ masena a metumi de kaseɛbɔ yi brɛɛ mo. Me din ara ne Adwoakyira Oyiakwan. Seesei a mesɔre a, Team Tactical Coach Adams, ɔne n'abadwafoɔ nso ba bɛgye akonnwa. na ɔma ma mo sports mu sports updates deɛ ɛkɔ so wɔ sports mu ɛnɛ ɛnɛ yɛ fiada megye di paa sɛ matches no bebree naa na ɛwɔ hɔ nom a egu akwan egu kwan so a ɛreba ɛnɛ yi ɛne ɛnɛ a aka waka wɔ yɛn anim no ɔde ne nyinaa bɛbrɛ mo deɛ mo hia biara ɔde bɛbrɛ mo nti mo monsi nkonnwa na mongye brɛ na montwɛn team tactical coach adams ɔne n'abadwafoɔ aseda kɛseɛ ɛnkɔma me production team members ɛyɛ sini kwati kiki Mo na moyii me too mframa mu kamakama maa ahwɛfoɔ nso so hwɛɛ me na wɔtiee nsɛm a ɛrekɔ so wɔ yɛn man yi mu. Aseda bio nso so nkɔ ma me Prɔfɛsa, Professor Williams Adei Bonsu. DJ Goduro, Oyare a ɔbɔ aduro, ae, ɔno na wama me din dɛdɛɛdɛ, Akwasu Atimpo, meda ase pa ara ne din a wode ama me yi. Coach Ada nso so hyɛ akyire hɔnom, mahu, mahu mo nyinaa. Mina, Pretty Mina, meda mo nyinaa mo ase wɔ dwuma kɛse a moredi. sɛ ma ɔbua, sɛ Kogi TV Africa nso ɛbɛkɔ n'anim. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa na ɔnhyira dwumadie a yɛn nyinaa yɛredi ɛwɔ fie ha nom sei. Na meyɛ adom a naawɔtwe, naawɔtwe a ɛbɛsi mu no nso so yɛbɛsɛ ahyia aberɛ a mede news update no nso ɛbɛbrɛ mo. Edin no ayɛ Adwoa Kyaa Oyi Akwan anaasɛ Adwoa Timpo. Ae, ɛyɛ asɛm o. Asɛm deɛ ɛyɛ bi paa. Enti ahwɛfoɔ, yɛntwɛn Coach Adams.